we nämeleriň bolýandygyny göreliň. Bäş bölüm nol ýazdyk. Deňdir ýalňyşlyk diýdi. Hym, gyzykly. Hatda kalkulýatoryň hem edip bilmeýän amalyny tapdyk öýdýän. Ýöne näme üçin sanlary nola bölüp bilmeýäris? Ilki bilen bir san saýlalyň. Mysal üçin alty. Indi altyny üçe böleliň. Alty böle üç deňdir iki. Altyny üçe bölmek, aslynda altyda näçe sany üç bardygy hakda oýlanmakdyr. Biziň bermeli soragymyz, altynyň içinde näçe sany üç bar? Ýa-da näçe üç ýygnatsak alty bolar? Mysal üçin, alty ruçkamyz bar diýeliň. Alty ruçka almak üçin üç ruçka iki gezek ýygnamaly. Alty bölü üç bolanlygy sebäpli bu prosesiň tersi hem dogry bolmaly. Şonuň üçin üçi ikä köpeltsek, ýene alta ýeteris. Indi altyny nola bölmegi synanyşalyň. Alty bölü nol ýazdyk. Noly näçe köpeltsek, alty bolýar. Ýa-da näçe nol ýygnasak, alty bolýar. Mysal üçin, müň nol ýygnasak netije henizem nol bolar. Aslynda näçe nol goşsak-da, alty ýa-da başga bir san alyp bilmeris.

Basket zyňyp bilmez. Sebäbi beýle zat ýok. Ilki bilen hatda mümkin däl. Sanlary nola bölmek futbolda haýsy hereketi etseňiz basketbola öwrüler diýmek ýaly bir zatdyr. Näme etseňiz hem üstünlik gazaryp bilmersiňiz. Sebäbi basket futbolda ýok zat. Aslynda ähli mesele nol gaty az san diýip pikir etmekden başlaýar. Nol gaty az san däl. Mysal üçin, bir az san ýa-da nol biten ondan birde gaty az san. Hatda Gaty az sanlar hem bardygy aňladýar. Ýagny gaty az hem bolsa bir zat bar. Emma nol beýleki sanlardan tapawutlanýar. Bu az san däl. Bardygy aňlatmaýar. Başga bir zat. Doly ýoklugyň, hiç zadyň ýoklugyna nol diýilýär. Şonuň üçin bir zady, ýagny sany hiç bolmaýan zat bilen döredip bilmersiňiz. Indi hadysa azajyk başgaça seredeliň. Alty böli nol diýmek altynyň içinde Näçe nol bar diýmekdir. Muny şeýle pikir edip bilersiňiz, Altynyň içinde çäksiz köp nol bar. Hümm, bu manyly. Hakykatdan hem, bu hakda oýlanyňda, altydaky nollaryň soňy ýok. Şonuň üçin altyny nola bölsek, çäksizlige eýe bolarys. Ýöne barlap göreliň, şeýlemi? Ahyrynda altyny nola bölüp, çäksizligi tapanymyz üçin, Çäksizligi nola köpeltsek-de, altyny tapmaly. Ýöne nol köpeltmek çäksiz, alta ýetenok. Dogrusyny aýtsak, bu amalyň netijesiniň nämedigini bilemzok. Ýöne alty bolmandygy belli. Bulara serediň, alta meňzeýärmi? Şu wagt nol köpeltmek çäksiz näçe bolar diýip pikir edýändigiňizi duýýaryn. Gynansagam muňa hem jogap ýok. Oýlanyp görüň. Durduryp bolmajak güýç, ýeňip bolmajak päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolanda näme bolýar? Asl soragymyza gaýdyp geleliň. Geliň, hadysa birneme anyk seredeliň. Geliň bir pissa alalyň. Bu pissany üç adama paýlap bileris. Pissany üç deň bölege bölýäris we her kim bir bölek alýar. Pissany nol adam bilen paýlaşýarys diýip pikir ediň. Bu hakda pikir edip bilersiňiz. Eger pissa hiç zat etmezsek, nol adam bilen paýlaşýarys. Emma bu nädogry. Pissa hiç zat etmezlik, ony bire bölýär.

Kim bilir birine pissa düşsün. Hiç kimiň ýok ýerinde nädip pissa berip bilersiň? Elbetde, logiki netijä gelip bilmersiňiz. Indi zatlary birneme kynlaşdyralyň. Noly nola bölmegi synanyşalyň. Näme etmeli? Galaberse-de, sanlary özbaşdak bölseň, netijäň bir bolandygyny bilýäris. Üç böli üç ýa-da müň böli müň her sanyň özünde bir gezek bar. Noly özi bir gezek bolmaly diýip pikir edýärin. Nol bölüm nol deňdir bir. Geliň munuň dogrydygyny göreliň. Nol bölüm nol bir bolany üçin, noly bire köpeltsek, henizem nola eýe bolmalydyrys. Wah, hakykatdan hem işledi. Ýöne henizem anyk bilemok. Başga bir san bilen synanyşalyň. Mysal üçin, Nol bölün nol deňdir bäş diýeliň. Dogrymy ýa-da däldigini göreliňmi? Noly köpeltmek bäş, deňdir nol. Hawa, bu hem dogry boldy. Aslynda nol bölün nol jogaby her san bolup biler. Sebäbi noly näçe köpeltseňem nol bolar. Şonuň üçin noly nola bölmek hem netije bermeýär. Başgaça aýdylanda netije näbellidir. Şillik bilen bir-de bolýar, müň-de bolýar, anyk netijesi ýok. Gysgaça aýtsak, sanlary nola bölmegiň netijesi kesgitlenmedik. Ýagny, kesgitlenmedik. Sebäbi noly näçe gezek köpeltseňizem, san alyp bilmersiňiz. Noly nola bölmegiň netijesi näbellidir. Şeýlelik bilen, bu amalyň netijesi ähli sanlar bolup biler. Haýsy sanlygy belli däl.